Indi bular adamlara ýüz tutdular. Ýaňky şun ýaly neme etdiler, aý eýdiň, beýdiň, ana geliň adam toplaýas diýip gördüler. Soňundan iň soňunda bolmajagyny bildinde ta ýaňky Nury A o adamlar indi açanok. Men şoňa men aýdýan, men doga etdim. Şoňa görä açmadym. Şoňa görä adalaryny bir beräýmedin diýip. Iň soňunda bolmajagyny bolup näme etdi bu? Aradan 10-10 ýaşyň geçenden soň 23-nji fewralda çekeseden bolup näme diýýär? Indi adamlara satar ýaly atlaryny alyp bilmedi. Indi bir näme etjek bolýar? Prowokasiýa etjek bolup nobatdaky gezek Gurbanguly sögün diýýär. Gurbanguly da Serdara da ejelerine sögmäge hakyňyz bar diýip çykyş edip başlady. Gördüňiz näme şony? Döwlet lideriniň ejesine sögseň, bajysyna sögseň, şol näme bolýar? Adam hukuklaryny goradygyň bolýarmy, hä? Ýoň walla jenaýat kodeksiniň nemesi bolýar bir maddasy bolýar. Ha ony şo bolýar. Ýöne adam hukuklary üçin göreş bolana ol. Hä? Bir giden başga usullar bar adam hukuklarynyň kanuny ýollary bar. Indi serediň bi maksadyna ýetip bilmedi. Adamlaryň atlaryny toplajak boldy, ýüzlerini açdyrjak boldy. Müň adam gerek bize. Ondan biz baryp öwrülişik edýär, rewolýusiýa edýär diýipdi. Bir adamam açmady muny. Indi bu näme etjek bolýar? Bu hökümediň aňyrdan berilip oturan görkezmesi bar. Hä, adamlar seň ynamyňa girip açmadymy? Bolýar. Indi näme etdiribilersiň? Bir potensial ýagdaýda şu Türkmenistan hökümetiniň hökümet ýolbaşçylaryna ýigrenç duýup ýören adamlar bar bolsa, indi bular şony açmaly-a. Indi buňam ady bar. Buňa ynanyp uýup ýören şeýdip biri bar-a, sektantlar ýaly, dini sektantlar ýaly nemeleri bar, buň öz sektasy bar-da. Indi onam bilýän mehemeler. Onam buňa näme diýýän? Indiki ädimi? Men analiz edip otyryn. Buň logikasy bar, buň hereketiniň öz logikasy bar. Indi goýunda diýýär, çykar ýaly et diýýär, söwer ýaly et, kanun bozar ýaly et diýýär. Onuň potensial ýagdaýda nähili bir şu derejede adam bolsa, bular ýygnamaly, bular näme etjek bolýar? Şu jemgyýetiň içinde şu işlerinde kituw saklap, şu diýsemmikäm, diýmesemmikäm diýlip, diýip ýören adamlaryň özem, olam güýç. Olam güýç. Indi şolaň şolary ýüze çykarmaly. Möhäme eýtmeli, beýtmeli şolary ýüze çykaryp ýygnamaly. Aw. Atlaryny toplajak boldy, bolmady. Indi näme etmeli? Sögdürjek bolmaly. Şu içine kit uzaklap ýören, ýigrenç duýup ýörenler, belki ýarylar. Belki nura uýup ýören sektantlar bar. Aw, buň nemesine, bundan eýýäm şahsyýet kultuny döreden adamlar. Belki nury ýüzlense, belki şolar Çykmaklaram mümkin. Daşary ýurtdan çyksyn, içinden çyksyn, sögsinler. Jenaýat kodeksiň maddasyny bozsunlar, bizem ýygnaly etjek. Ol edýär-de. Biz şo maksat bilen edip otyr. Buň bas aňyrsynda başga maksat ýog-a. Başga maksat ýog-a.